Легендар Әлдермештән Әлмәндәр Камал театры сәхнәсенә кайта. Бу безнең спектакль символ, татар халкының яшәү чыганагы, яшәү өмете. Чагыштырачакларын да аңлыйбыз. Марсель абый артыннан кабатларга кыен икәнен дә, шулай ук без Марсель абыйның спектаклен кабатлап куя алмавыбызны да, алай дөрес булмавын. Ләкин бу пьесаны болай куелмыйча яткыру дөрес түгел, минемчә. Равил Шәрәфиев миңа хәер-фатыйхасын бирде. Ул миңа күптән түгел сәгатен бүләк иткән иде, кесә сәгатен. Шул әҗәлне уйнарга булгандыр инде, хәерлегә булсын дигән идем, менә шул әҗәлгә булган. Мин бик шат ул рольне син уйнаганга, дип әйтте. Шуңа күрә минем күңелем тыныч. Бу бит безнең шәхесләребез уйнаган спектакль. Шәүкәт абыйлар, Нәҗибә апалар, Ирек Бахмановлар. Дулкынлану хисләре миндә ташып чыга. Ни өчен дигәндә, аларның дәвамы булып бара алырбыз микән без? Тамашачыга шушы җылылыкны без Бирә алырбыз микән? Ирек абый инде ул йомшак. Мин барыбер нәрсә әйтсәң дә әтисенә әзрәк каршырак килә торганрак малай иттереп ачтым аның ниен э, образын ачарга тырыштым. Мин үзем ул спектакльдә уйнадым берничә бер 3-4 ел микән инде. Шуңа күрә аларның бөтен интонацияләре, бөтен уйнаулары, алар теге ничектер якын булып, ал яратып, алар Күңелгә сеңгән, и барыбер ул ничектер шулай шудың сыманрак була инде. Мин бу бабайга киләм чтоб ашауга, либо кәнфитләр, бал ашауга, алма сорыйм. Беренчедән Туфан абый, иеме? Аннары Илгиз Зәйниевнең иң шундый чоры, беренчедә бер яктан ул яшь, Икенче яктан тәҗрибә туплаган җегет. Аннары Рамил, аны Марсель Сәлимҗанов әйтә иде, менә бит безнең киләчәк Шәүкәт Биктимиров, бөтен нәрсә менә монда звезды сошлись дип әйтәләр, дим, бөтен нәрсә монда туры килгән. Бу менә спектакль име, балачакка алып кайткан кебек, чөнки мин моны электән карый идем телевизордан. Һәм миңа әле ошый Рамил Төхвәтуллин белән Олег Дадаев-Фазылҗановның тандемы. Үзебезнеке. Әйе, үзебезнекеләр, якташлар. Әлбәттә, чагыштырып карадым. Әлбәттә, теге спектакль яхшы. Һәм, әлбәттә, бу спектакль бүтәнчә булырга тиеш, яңа нинди бер кырларын ачырга тиеш иде һәм ул шулай да булды. Просто великолепно! Молодцы! И исполнение, и содержание, от души шло! Спектакльгә бераз куркыбрак килгән идем, чөнки минем күңелемдә күп тапкырлар караган Шәүкәт абый Биктимировлар, Раул абый Шәрәфиевлар роле саклана. Һәм сөенәм, минем әлеге куркуларым, шикләнүләрем юкка булган. Бу спектакль безне нәрсә өйрәтә? Әлбәттә, безнең тормышыбыз чикле. Тормышны яратып яшәү иң мөһиме. Минем бабам да тормышның озынын сорап яшәде һәм бу безгә шундый үрнәк. Мин үскәч, Әлмәндәр бабай кебек булам, алабирса. Менә шундый хисләр белән актер составлары, режиссерлар барысы да, спектакль гомумән ошады, рәхмәт сезгә. Камал, рәхмәт сезгә бик зур.